Ok, mela approvati. Mela.

Anyway, ma jiena xorti, fil dawn ukoll m'hemm hija l-korrispondenza li jkunu bagħtulna il-permanent secretaries u allura biex nibagħtuhilhom din l-informazzjoni, jifieri din hija, jifieri m'hemmx xi affarijiet. U l-ewwel waħda tal- Il-petizzjonijiet dak huma, dak il-19, il-20, il-23. Il-petition 6 għadha pendenti għax għadna ma Le, issa ngħidilkom fuq l-oħrajn, se nitkellem fuq dak s'issa li għandna illi dawk li, ħa ngħid hekk, illi ġew il-korrispondenza u biex nibgħatuhielhom. Issa l-oħrajn, mela fuq dawn, jiġifieri dawn għalija għandna teġa' biex ngħadduha s-soltu. U liema qegħdin ngħidu, Mister Chairman? Skużi? Liema qegħdin ngħidu li hemm risposta? Għedtlek petizzjoni numru 19, 2023, għax għalhekk maqsumin għalihom, maqsumin għalihom dawk li lesti, magħluqin. U mbagħad hemm l-oħrajn illi se tkellem fuqhom se fuqhom li hija. Ġifieri il-19 ta' self defense, okay? 19 it-2023. Da battonkom qabla ta' posta biex meta tkun tiġu hawn, tkun tiġa. Aha, jiddispeċini ma jiena ma dil-email ma rajtix. Jew qabżit li hawn ma. Ej, ma battilkom korrespondenza wkoll, jiġifieri dar biex nagħmlu l-affarijiet sew, biex dak li jkun għandu ċans U barra kollox petizzjoni jifieri aħna qed nibgħatu l-informazzjoni dawk li jibgħatulna jifieri mhux anyway. Issa, it-tieni mela dan se mmexxu. It-tieni dokument fih informazzjoni dwar l-istatus tal-petizzjonijiet oħra li għandhom pendenti quddiem il-Kumitat, illi dawn jinkludu dawn il-petizzjonijiet. Petizzjoni numru 6 ta' Sur David Lorenzo Alvarez dwar l-użu tal-ilsna fil-qrati. Eħe? Kemm kemm kemm nibda nifhem l-ewwel ħaġa, grazzi. Meta qed sammexxu x'jiġifieri please? Semmexxu se nbagħtulhom il-korrespondenza. Nibgħatulhom il-korrespondenza. biex nifhem Dak huma jifieri dik tfisser x'dak dak. Ma stajtx nifhem sammexxu jfisser. Le le, dawk jifieri dawk jiena bagħtthomkom qabel. U spjegajtilkom qabel bil-feedback li tkun ġiet biex intom taqblu nibgħatuhielhom jew ma nibgħatuhilhomx. U ovvjament, ngħidulkom li jekk intom ifus se tuna feedback tfisser li ma jkunx hemm oġġezzjoni għax dan il-feedback li jkunu bagħtulna dak li rridu nagħmlu m'hemmx x'tagħmel. Imma anyway. Issa ħa nagħti rendikont x'inhi l-pożizzjoni tal-petizzjonijiet l-oħra biex tkunu tafu fejn qegħdin. Mela, il-petizzjoni numru 22 tas-Sur Giuseppe Aquilina dwar kwota nazzjonali rappreżentanza fil-Parlament. Petizzjoni numru 24 tas-Sur Joseph Nazzareno Attard dwar sidien tal-art Tibdil fit-titolu u petizzjoni num 25 ta' Sur Alex Earhart dwar l-iżvilupp ODZ tax-Xgħajra u petizzjoni numru 26 ta' Spirova dwar l-ilbies tal-maskri tal-wiċċ ħdejn il-baħar u petizzjoni numru 27 ta' Lina Bela dwar l-għeluq ta' Mediterrananjo Marine Park. Jekk il-Kumitat jaqbel, nistennew tweġiba fil-każ tal-petizzjoni numru 6-22-24-25. Fir-rigward tal-petizzjonijiet l-oħra nistennew nistgħu nirreferuhom lill-entitajiet konċernati għar-rimarki tagħhom ladarba jagħlqu għall-firem. Hija l-proċedura normali li ssir imma jiġifieri qed ngħidulkom l-istatus fejn qegħdin dawn il-petizzjonijiet. Okay? Ok, ġifieri ġifieri għadna ma rċivenix risposta. Le, le, xejn, għax imbagħad għan irċievu nerġa' ġibhom bħal ma tal-ewwel items li semmejtek li jkunu lesti biex nibatulhom ir-risposta. Ok? Mela, informakom ukoll li l-petizzjoni numru 120 illi l-Kumitat eh, fetħed il-petizzjoni intitolata Stop Mark for Children for 10 May 2021. Il-petizzjoni sissa ġabret 43 firma u kopja tal-petizzjoni hija ppreżentata fil-folder. Din il-petizzjoni wkoll nistgħu nirreferuha wkoll lill-entità konċernata wara li tagħlaq għall-firem. Mela, il-petizzjoni ġdida wkoll ta. Sur President, kemm nistaqsi jekk jogħġbok. Wara li l-prassi ta' kemm nidra l-prassi ladarba jiena qiegħed ġdid hawnhekk, il-prassi ladarba aħna nibagħtu bħala kumitat lill-awtorità kkonċernata, kemm is-soltu jdumu ġra jew numru ta' seduti? Ifhimni, m'hemmx numru ta' seduti, hemm ċertu perjodu, però ovvjament jiena bħala chairman meta nara li dan nitlob lill-responsabbli, segretarja biex terġa' tihom reminder u mbagħad jekk nara li ma jkunx jirrispondi nerġa' niġi hawnhekk nitkellem u mbagħad hemmhekk nagħtu ultimatum u jekk ma jirrispondix, għax mhux bilfors irid jirrispondi, lil min għamel petizzjoni mbagħad u ngħidulu illi ma tawniex feedback. U mbagħad affarijiet. Jiena, Onorevoli Mizzi, qed ngħid qed nagħmilek din ir-rimarka. Le, le, le, le. Għela għaliex numru ta' ta' petizzjonijiet jekk indumu ma nirrisponduhom qishom ikunu tilfu l-interess tagħhom. Allura wieħed għandu jgħid. Le, le, naċċertak li nagħti każ dik u għalhekk jiena ngħid lill-Segretarja biex tagħmel reminder u fil-każ illi jkun hemm il-bżonn Nitkellem jien ċar quddiem fil dil-Kamra fejn ngħid, ngħidulhom illi ismek mhux se tuna sal-aħħar tax-xahar id-dieħel risposta. Aħna se ninfurmaw li inti ma tajt l-ebda feedback. Imbagħad jara hu, hu jirrispondi hu. Qed tifhem? Għax dak huwa responsabbli. Mela dawna fejn jidħlu l-petizzjonijiet. Issa nixtieq ninfurmakom illi wkoll għandkom korrispondenza illi fuq talba mingħand is-Sur Gaetano Vella din. Li rċevejt email minn għand Sur Gaetano Vella. Sorry, sorry, Mr. Chairman, barra petition number, qabel ma nġu għal kas ta' Sur Gaetano Vella, qabel petition number 28, qed nara wkoll fl-inkartament. Petizzjoni ġdida mis Sur Stephen Buġeja. Dina hija petizzjoni numru 29 ġifieri. Le, le, le, dika, de, dika, ġo petizzjoni ġdida. Jifieri dik għad issa dik petizzjoni ġdida, għadha ġdida, għadha fil-Parlament, jifieri issa għadha ma laqgħitx, allura qed tifhem, issa dik irċevejniha, issa biex indaħħluha biex nagħmluha fuq il-portal biex imbagħad tidher. Għalhekk, jifieri dik daħlet issa se jkollna informazzjoni li daħlet petizzjoni oħra, jifieri. Però l-istess ħaġa, ladarba din hija rigward xi ħaġa imminenti mħabba s-sajf eċċetera, Kif se nagħmlu biex ma nkunux qegħdin nieħdu deċiżjoni għas-sajf li ġej imma fuq dan is-sajf? Naċċertakom illi jien għall-Kumitat, hekk taraw ir-rekords li nlaqqu, qed inlaqqu f'rekord, perjodu rekord qasir. Qatt ma kienet, jiġifieri, żgur mhux l-intenzjoni illi ntawwal biex noqgħod sejn hekk u jiena mal-ewwel niġbed l-attenzjoni tas-Segretarja meta nara li dan, li ma tawx risposta, biex jagħtu feedback. Jiġifieri, Ħadtu dik in-nota imma naċċertak ukoll l-intenzjoni tiegħi illi ma jkunx hemm dawn l-affarjiet. Iva, biex tinfetaħ il-petizzjoni, le dik biex se tinfetaħ normali, biex kontra ħa tinfetaħ, ħalli nagħtikom informazzjoni se tinfetaħ. Mela dak fejn jitlu il-petizzjonijiet. Issa kont eh, wasalt jien biex ngħidkom fuq korrespondenza li ċevejt, ehm, ċevejt email ma' Sur Gerta Novella, biex il-Kumitat jerġa' jikkunsidra każ tiegħu u t-talba tiegħu dwar il-Kummissarju ta' l-Edukazzjoni. Kopja ta' din l-email qiegħda fil-folder ukoll, arawha. Għandkom kopja ta' risposta li ntbagħtet mis-Segretarja tal-Kumitat għan-nom tiegħi lis-Sur Gaetano Vella. Kopja ta' risposta li ntbagħtet lill-Iskrivan tal-Kamra għan-nom ta' l-Ispeaker lis-Sur Gaetano Vella. Printout tas-sit tal-Qrati Maltin li turi d-dettalji tal-każ Vella Gaetano vice l-Università ta' Malta. L-opinjoni legali mingħand l-avukat tas-Sur Gaetano Vella rigward il-każ. U għandkom ukoll il-risposta proposta li tintbagħat lis-Sur Vella. Arawha daqsxejn biex jekk il-Kumitat jaqbel din risposta tintbagħat lis-Sur Vella. Ġiegħel ibnejja li hawn dubji dwar il-parzjalità tiegħi. Ħu paċenzja. All right, tista' tgħid kemm trid, imma ara korrispondenza, għax hemmhekk mhux id-dubji li qalulek, tara l-affarijiet. Ara korrispondenza, għandek ċans tara korrispondenza, ħu paċenzja. Mhux jgħidulek, ara korrispondenza l-fatti jekk jogħġbok. Ara daqsxejn. Kollox. Ara l-fatti, isma' minni. Ara kollox ta' xejn mhux m'hemmx u d-deċiżjoni tal-Speaker kollox. Ħalli tkun aware hu. Jien hekk trid tidderejjaw biex nibgħat risposta ma jimpurtax. U robba kellu għajġu naraw u meċu, ma għaraw kollox l-ewwel.

F'Ottubru, il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra kien qabel dwar il-kumitati li membri tal-media jkun hawn. Barra minn hekk, il-kumitat għandhom jattendu biss dawk il-persuni li huma strettament neċessarji jkunu preżenti biex il-kumitat ikun jista' jiltaqa'. U ma Ħu pas- persuna li huwa Ħu paċenzja. strettament Hawn jiena ċ-chairman, ħa nkellmek jien issa kif nispiċċa ntik ċans titkellem. Jekk. Int. Ok, mela, hawnhekk il-kumitat kellu l-aġenda, iddiskutejna, qed niddiskutu l-affarijiet. Jiġifieri mhux biex niddiskutu l-każ, ġibna persuna ġibni hawn biex niddiskutu każ. Għalhekk qed ngħid illi mhux il-lok li nitkellem. Qed nistenna l-membri ħa jaraw l-affarijiet u mbagħad minn hemm nara x'jista' kif se mmexxi 'l quddiem. Mr. Chairman, jiena ehm, qed inħossni naqra skomdu ehm, għaliex konxju li ehm, il-persuna illi għamlet il-petizzjoni għandha xi naqra dubji dwar l-imparzjalità tiegħi Minħabba l-fatt li jiena l-mara tiegħi taħdem l-Università ta' Malta u l-każ jirrigwarda l-Università ta' Malta. Issa ġifieri jiena nagħti xi ftit lectures ukoll l-Università imma xejn ta' barra minn hawn. Biss jiena lest li nirtira ġifieri ħalli żgur ħadd ma jkollu dubji dwar dwar il dwar l-imparzjalità ta' dal-Kumitat. Ma rrid bl-ebda mod li l-pożizzjoni tiegħi ittappan l-operat ta' dan il-kumitat u forsi nista' niġi sostitwit b'xi persun, b'xi deputat ieħor. Jiena la qed tgħidlek kif li naċċetta l-ispjegazzjoni tiegħek, però il-kwistjoni li hemm u għalhekk tajtkom il-korrispondenza hija hemm il-fatti l-affarijiet. Dana Kien hemm sequence ilhom snin kbar sejrin l-affarijiet, jifieri, u hemm ir-risposti għal kull ħaġa li kien hemm. Ovvjament, jiena ridt nimxi ma' deċiżjonijiet li jkun hemm, ma nistax immur kontra l-liġi u għalhekk jien tajtkom dik il-korrispondenza. Issa jiena tlabtkom, ovvjament, illi taraw dak id-draft, jekk taqblux jew le. Ma taqbilx, imbagħad jerfa' responsabbiltà jerfa' responsabbiltà hu. Sur President, kemm niġbed ftit l-attenzjoni. Qed nara t-tweġiba tiegħek. U hawnhekk fl-ewwel parti tal-sentenza fl-ewwel parti tal-ewwel paragrafu hemm il-każ huwa sub judice u kienet il-petizzjoni tiegħek. Però fix-xħin qed nara l-ittra li bagħat is-Sur Gaetano Vella qed jgħid fit-tielet fit-tielet kapitlu tal-ewwel paġna tal-ittra tiegħu nfakkar li dwar it-tieni petizzjoni tiegħi tirrigwarda l-Università ta' Malta dan kien deċiż u ma tkomplix tiddiskuti tiddiskutih għaliex huwa sub judice. U allura naħseb ejjew nkunu ċerti li m'aħniex inħalltu żewġ issues differenti minn xulxin. Allura, allura jiena kont qed naħseb, jiena kont qed naħseb li jista' huwa mhux l-istess każ, mela allura, mela allura hawnhekk fl-ewwel parti tal-ittra qed jikteb u qed jgħid jiena rajt is-seduti kollha online u joħroġ biċ-ċar li qatt ma kien hemm diskussjoni jekk hux sa tiġi diskussa l-petizzjoni tiegħi kontra l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Eks Kummissarju tal-Edukazzjoni Prof. Charles Farrugia. Għaldaqstant, ifhimni, bħala Kumitat tal-Petizzjoni, bħala Kamra tal-Parlament, rappreżentanti tal-poplu, jidher li b'xi mod hawn misunderstanding. Nistgħu naqblu bejnietna għax meta naqblu bejnietna jista' jkollna Meta naqblu bejnietna nistgħu nagħmlu l-arranġamenti mbasta naqblu bejnietna imma lil dan iċ-ċittadin nifhem li qiegħed hawn intuh l-opportunità li jispjegalna ħalli jekk għandna d-dubju jekk dawn iż-żewġ każijiet huma każ wieħed jew x'qed jirreferi hu u miż-żewġ każijiet differenti allura nkunu nistgħu nisimgħu lil din il-persuna titkellem u almenu mbagħad inkunu nistgħu niddeċiedu imma nagħtu opportunità ċittadin jitkellem quddiemna. Dak li qed nitlob jien huwa, għaldaqstant, li li jkollna qbil bejnietna, mingħajr preġudizzju ta' xejn, nippermettu li l-persuna li hija involuta f'dan il-każ titkellem quddiem dan il-kumitat u tispjega jekk hux qegħdin nirreferu aħna, hux qed nifhmu li qegħdin nirreferu aħna għal każ li huwa sub judice għax diġà hemm każ li qed jgħidilna fl-ittra tiegħu li f'dak il-każ titkellmux dwaru jew inkella hemmx każ ieħor li qed jistenna li aħna nitkellmu dwaru għax mhuwiex sub judice? L-ewwel nies ingħata teġa ċ-ċans kemm-il darba. Apparti dik, nitolbok biex tkun tara korrispondenza fejn hemm ċar biex qed jiġi mitlub biex jiġi investigat l-operat tal-Kummissarju tal-Edukazzjoni fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman. u hija identita l-istess għall-pożizzjoni meħuda minnu fil-Komunikazzjoni tiegħu mubuta fit-28 Fort 2020. Jekk tara l-Ispeaker kif jgħid li ma nistgħux aħna, ma nistgħux ninvestigaw lil dawk, ma nistgħux naraw lil dawk. Issa, għalhekk jiena hemm dik l-affarijiet, jiġifieri din mhux kwistjoni ta' individwi, jien mhux qed nara l-affarijiet, Dina ilha sejrin l-affarijiet u ingħataw ċans l-ispjegazzjonijiet. Jiena qed nimxi fuq id-deċiżjoniet li kien hemm. All right, hu ruling li ngħata, jifieri mill-Ispeaker stess, jifieri, u ma nistax immur kontra dawk jien. Sur President, m'iniex nitlob li mmorru kontra ruling tal-Kamra, m'iniex nitlob li nagħmlu xi ħaġa ultra vires għal dak li huma r-regolamenti, qed nitlob li bħal m'hija l-prassi tal-Kamra anke fil-plenarja li meta l-Gvern u l-Oppożizzjoni jiftehmu bejniethom li skont l-arranġamenti wieħed jista' ibiddel il-proċedura. Kull ma qed nitlob huwa fuq każ ta' li ta' każ umanitarju. Ejjew naqblu li nagħtu ħames minuti, tlieta, għaxra, ara kemm irridu aħna bħala kumitat li nisimgħu l-persuna tkellemna. Forsi tikkonvinċina li għall-kuntrarju ta' dak li qed taħseb inti bħala President ta' dan il-kumitat, Il-każ li qegħdin nitkellmu fuqu aħna huwiex sub judice jew le, jagħtina spjegazzjoni. Il-bqija, din l-ittra li qegħdin nitkellmu dwarha li qegħdin nibagħtu, naħseb hija xotta biex tispjega l-pożizzjoni tagħna f'dan ir-rigward meta għal l-informazzjoni li bagħtilna jidher li dan il-każ mhuwiex daqshekk ħafif li niddeċiedu sempliċement għax hemm ruling. Fil-Niġer li kien hemm rulings u kien hemm. Bħal tkellem għax kien fil-kumitat qabel. Kumment qasir, Sur Chairman, naħseb għall-informazzjoni tal-membri ta' dan il-kumitat. Jiena kont membru ta' dan il-kumitat sa mit-twaqqif tiegħu. Il-każ tas-Sur Vella ġie diskuss f'dan il-kumitat, naħseb mhux għal seduta waħda, għal tnejn u għal tlieta. Sa anki stidinna lis-Sur Tano Vella li tkellem kemm-il darba hu, kif ukoll stidinna lir-Rettur tal-Università. fejn wieħed ressaq il-kummenti tiegħu u kien hemm ir-risposta mill-parti l-oħra. Jiġifieri naħseb dan il-każ jekk inbidlux il- hekk inbidlu xi kundizzjonijiet. Imma jekk qed niddiskutu l-istess każ li dal-kumitat ħa deċiżjoni fuq għal darba tnejn tlieta, Naħseb hekk ħa nieqfu niddiskutu l-istess affarijiet ma ħa nispiċċaw qatt. Hawnhekk, nerġa' ngħid, ma nafx forsi jista' jkollna informazzjoni. Kemm-il darba dan il-każ ġie diskuss dal-kumitat. Seduti vojdieri ddedikati għal dan il-każ biss. Fejn stidinna lir-rettur ta' università wkoll, anke uffiċjali oħra ta' università, sabiex nisimgħu l-kummenti tagħhom, ħalli ma nisimgħux ta' parti waħda, plenar, f'dan il-kumitat vojdieri. Issa jekk irridu nieqfu sejrin u ma tittieħed deċiżjoni qatt, jekk il-Membri jaqblu hekk. U mhux hekk biss, hawn, komi hawnhekk, mhux qrati qegħdin, aħna għall-petizzjoni, mhux biex nakkużaw u biex naraw ninvestigaw il-dan. U għandu għandu terms of reference. U hemm it-terms of reference. Bilna bħala kollu. Għalhekk qed nitkellem u iċ-ċans ingħata kemm il-darba qabel jiena rajt x'kien hemm l-affarijiet u nerġgħu nirrepetu, nerġgħu nirrepetu, nerġgħu nirrepetu. U hemm id-deċiżjonijiet, għax anki rulings kellhom jingħataw. Allura jiena qed nitkellem mill-aspett, all right, tar-regolamenti, tal-liġi u tal-affarijiet hekk, għax iċ-ċans ingħata. Allura mhux qed nipprovaw nirrifjutaw lil xi ħadd li mingħand iċ-ċans. Dejjem l-istess affarijiet, mhux tgħid. Sur President, aħna nibqgħu Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna nibqgħu membri tal-Kamra tal-Parlament. Jista' jkun li tkun ittieħdet deċiżjoni U ma nafx jekk hemmx preċedent għal dan il-każ jew m'hemmx preċedent għal dan il-każ. Jekk m'hemmx preċedent qegħdin niftħu preċedent. Imma x'fija, mela il-preċedent huwa li filwaqt li kienet ittieħdet deċiżjoni, imma il-persuna involuta qed jarġa' jogħġobha tiġi quddiem dan il-kumitat, nistgħu aħna Ħa nkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa ħażina jekk intuha kwarta minn ħajjitna u nisimgħuha titkellem biex tispjega lilha nfisha wara dak kollu li ġara. Le, mela jekk ma nbidel xejn agħtuha ċans titkellem, għax jekk mhu ħa tnaqqsilna xejn. Hemm billi ntuha ċans titkellem, kull ma qed ngħid mhux ejja niddeċiedu favuriha, nagħtuha ċans titkellem. Fuq il-kelma tagħha mbagħad nipproċedu. Ejwa aħna, Membri Parlamentari, Għandna għalxiex inċaħħdu persuna milli titkellem jekk m'għandniex xi aġenda li ma tippermettilniex il-ħin. Ma jimpurtax! Mela, jiena, Sur President, qed nifhem sewwa lill-Onorevoli ħabib tiegħi Chris jgħid li isma' ingħata ċ-ċans. Ingħata ċ-ċans fis-seduta. U issa qed jarġa' donnu jiġi hawn u mhux jappella imma jrid jarġa' Ħa ngħid hekk, bħala l-Kumitat tal-Petizzjoni jiftaħ. Inkella se jkollna xi darba nagħmlu ruling ġdida u ngħidu isma', meta jkun hemm xi ħadd li l-Kumitat ħa deċiżjoni fuqu ta', ma jistax jerġa' jiġi. Ejja, ejja nagħtu ċans lil xi ħadd jitkellem. Illum huwa ta' Novella. Għada jista' jkun Edwin Vassallo, darba oħra jista' jkun Joe Mizzi. Nagħtu ċ-ċans lil xi ħadd jitkellem. Jien tispjaċini nerġa' ngħidlek mhux dik il-kwistjoni għax ingħata ċ-ċans darba, darbtejn, tliet darbiet. Jekk, jiena, jien lest li nisma' jekk inbidel xi ħaġa jgħid x'inbidel. Mela, ħa nirrisq. Tajjeb, prosit. Jien m'għandix diffikultà. Jien naqbel miegħek. Ħa nkellmek. Naqbel miegħek. Però ma rridx noqogħdu nisimgħu stejjer biex noqogħdu niftħu l-affarijiet u affarijiet minn dawn. Jiena lest. Jgħid ħames minuti. Illum ma kontx mistieden, jiġifieri lanqas suppost, imma anyway. Naqblu bejnietna. Ħames minuti. Tgħid

Biex naraw jekk hemm xi ħaġa. Jien nagħti ħames minuti, ħames minuti. Ejwa, ħa naraw jekk hemm xi ħaġa ġdida minn dak li kien. Jekk intom tridunhom hemm xejn ġdid. Le, mhux xi ħaġa ġdida. Jekk. Fuq li qed tgħid inti qed nimxi. Fuq dawk li mhux. Għax jekk hemm affarijiet li ma nistgħux nidħlu fihom, ma nistax nidħol fihom. Ejja nagħtu ċans. Dawk qed nitkellem jien u fhmuni x'qed ngħid jien. Jien mhux qed noqgħod ngħid fuq il-każ. Ifhmuni, jekk jiena m'iniex obbligat nidħol fuq l-Ombudsman u ninvestiga l-Ombudsman, kif tridni ninvestiga l-Ombudsman? Mela, Sur President. Qed tifhimni xi xejn dawn l-affarijiet? Jiena qed nifhmek. Mela kull ma qed nitlob jien, ċittadin ejjew nagħtuh iċ-ċans. Jiena għedtlek se tiġbux seġġett ta' indikajt jien. Lest li nagħti ħames minuti, nisma' x'hemm l-affarijiet, però. Biex jekk hemm xi ħaġa ġdida, wieħed jista'. Però mhux se mmur kontra. Le, le, le, bla preġudizzju. għal regolamenti bla preġudizzju ta' xejn, nagħtu ċans wieħed jitkellem u bħalma qed jiġri issa għada pitada jista' jkun hemm xi ħadd ieħor u wieħed ngħidu bħala kumitat tal-petizzjoni tajna ċans persuna titkellem. Daqshekk. Ma iċ-ċans diġà ngħatat kemm-il darba, jiġifieri mhux kwistjoni mhux qed tingħata ċans. Bla preġudizzju għal dak li sar kollox tajjeb. Sur Chairman, biex inkunu ċerti, fl-ittra tiegħek hawn miktuba u l-każ jidher fuq is-sit tal-Qrati bħala differita s-26 ta' Mejju. Issa, il-proċeduri maħluqa minn dan il-Kumitat approvati mill-Kamra jgħidu, jgħidu, jitkellmu b'mod ċar hawn, ma tintlaqax petizzjoni li tkun tittrattat xi kwistjoni dwarha jkun hemm pendenti proċeduri fil-Qorti. U di ejja nkunu ċerti x'qed nagħmlu, dawn huma Dik all right. Regolamenti li. Onorevoli Abrams. Dik all right. Dik dik waħda, dik żgur li le. Dik waħda. Waħda dik li le. Imma qed jingħad. Lemx, każ ieħor ħanejtek. Mela, ekku. Għalhekk qed ngħid jiena meta Fuq dak ma nistax, fuq dik ċara u tonda. Mela, Sur President, jekk qed nifhem. Jiena jekk hemm każ, skużi. Naraw x'inhu l-każ. Jekk hemm, għalhekk biex tisma' biss. Nisma' x'inhu l-każ l-ieħor. Prosit. Imma s'issa jien, anki fuq risk fuq il-każ li kien, issa ma nafx jekk hu se jerġa' jsegħmi l-ieħor. Hemm risposta tal-Ispeaker. Iva, fuq dak ma. Imma ħa nerġa' nisma', jekk inhu dak. Naqblu. Mela, nisimgħu biex ħa naraw jekk hux stabbilit, skont ir-risposta tiegħek, jekk huwiex il-każ sub judice jew le. Le, dak wieħed sub judice, imma hemm parti oħra, ħa naraw dik biss. Fuq il-ħoss, l-Ispeaker ta risposta fuqha. Naqblu. Mela, jiena ħa nagħti ħames minuti biex tara tgħidilna il-parti, nerġa' ħames minuti biex if li għandek tgħid tgħidu jekk hemm xi differenza li hemm lil dik, biex tista' tgħid li l-affarijiet. Ġiet tislem, ma għalija ma jeffettwanix, imma Tifmu li nimxu ma' regolamenti ma nistax imur kontra u d-deċiżjoni li hemm. Mela, l-ewwel grazzi tal-li tajtni din l-opportunità. u nikkonferma kemm qal is-Sur Agius u kemm ikkonfermajt inti illi l-każ tiegħi ġie konsultat kemm-il darba f'dan il-Kumitat, tliet darbiet b'kollox, żewġ seduti ġew irrekordjati u seduta ma kinitx irrekordjata, il-seduta li fejn kien hemm ir-Rettur u l-Avukat tal-Università ma kinitx irrekordjata. Le, le, le, ma rridx kemm ninfurmak, kien hemm qbil. U fil-fatt ukoll l-istess Kumitat tal-Petizzjonijiet iddeċieda illi l-Standing Orders ikunu illi suġġetti każijiet fejn jkunu qegħdin sub judice ma jiġux diskussi f'dan il-Petitions Committee minkejja l-fatt illi l-każ kien diġà beda jiġi diskuss, jiġifieri min hu avukat jaf illi meta jkollok każ inti fejn tkun diġà bdejt tiddiskutih ma tagħmilx regoli illi b'xi mod le le ma nifhimha imma u aċċettajtha li b'hekk ġejtha, ġifieri aċċettajtha li qiegħda sub judice u nifhimha. Issa jiena kelli żewġ petizzjonijiet, waħda illi aċċettajt illi hija sub judice quddiem il-Mħallef. Però l-oħra hija Il-liġi Maltija ma tippermettilix illi jiena ndaħħal il-. Mela, sorry, ħa nifhem sew. Mela, l-ewwel waħda qiegħda fuq Tard Sub Judice. Iva. Issa l-oħra li hemm qed tgħid, dik li għandek, li tnejn hux hekk mela se għandek. Tnejn, tnejn, tnejn. Mela dik Sub Judice teġa' hija ċara wkoll. Għas se nsemmiha. Issa fuq l-oħra li qed tgħid, tal-Ombudsman. tal-Ombudsman. Issa, biex biex inpoġġik fil-kuntest tagħha, il-liġi tal-Ombudsman ma tagħtix poter lill-ċittadin illi jressqu l-Qorti għaliex għandu l-immunità. U l-Parlament Malti jiġi ogħla mill-Ombudsman. U fil-petizzjoni tiegħi jiena tlabt biex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet minħabba l-fatt li jiena ressaq dokumentazzjoni ċara illi mhux l-istituzzjoni fiha nfisha, membru tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, meta ddraftja l-opinjoni finali, għamel numru ta' anomaliji fir-rapport. U allura qed nitlob il-Petitions Committee biex bħala il-membri parlamentari jitolbu lil Kummissarju tal-Edukazzjoni attwali, li nzerta wkoll huwa eks Imħallef, biex l-allegazzjonijiet li qed nagħmel jien li qed itappnu din l-istituzzjoni jiġu verifikati jew le. Jien kull ma qed nitlob u kull kelma li qed ngħid jiena mhijiex hearsay, jien kull akkuża li għamilt fil-konfront tal-Ombudsman, ċoè fil-konfront tal-eks Kummissarju tal-Edukazzjoni huma issostanzjanti minn dokumentazzjoni. Kull ma qed nitlob biss isma' itolbu lill-Ombudsman. Ġie ċittadin Malti quddiem quddiemna. Qed jurina għax urejthom kif qal tajjeb is-Sur Agius hemm dokumentazzjoni sħiħa fejn ehm, l-Ombudsman l-uffiċċju tiegħu żvija mill-fatti u ma nistgħux aħna bħala poplu Malti nħallu istituzzjoni bħall-Ombudsman fejn għandek ċittadin qed juri l-provi lil dan il-Kumitat illi l-Ombudsman, ċoe l-eks Kummissarju tal-Edukazzjoni preċedenti, il-Professur Charles Farrugia, għamel rapport, opinjoni finali li hija vvizzjata. Daqshekk minn ħati għaj. Thank you. Ok, tista' tpoġġu foskom. Grazzi. Nirreferikom mela għal din parti l-oħra, hemm il-liġi ċaraw tonda 17B fejn dik ma jistax ma nagħmluha. U għalhekk l-Speaker kien risponda Sorry, m'iniex nifhmek, x'ma nistgħux nagħmlu? Ma nistgħux nidħlu f'shape tal-Ombudsman. La. Le, le, mhux nidħlu f'tal-Ombudsman, jekk fhimt sew għax il-ħames minuti għadhom. Ma nistax ninġagħluh jew ngħidulu. Le, le, stenna, stenna, mhux l-Ombudsman. Jiena fhimt li s-Sur Tano Vella qed kien qed jitlob lill-Kummissarju l-ġdid attwali jerġa' jivverifika x'kien sar. Dik nistgħu nagħmlu ejjew immorru ultra vires. Ma nistgħux nidħlu. Ħa le. Le le le. M'aħniex nerġgħu niftħu il-problema tal-Ombudsman. L-Ombudsman inħalluh. Mela mhux mela mhux Ombudsman kien qabel qed niddubitaw jiġifieri ma tistax. Imma illum għandna Kummissarju tal-Edukazzjoni ġdid. Nistgħu nitolbu lill-Kummissarju tal-Edukazzjoni ġdid inressqulu jiġifieri l-akkużi li qed jagħmel ta' novella u ngħidulu vverifika dan. Is-sedja Korrispondenza li bagħtet fil-14 ta' Lulju 2020 tagħmilha ċara. Din kienet hemm li qed jipprova, qed jgħid illum, jerġa', u għamillu ċara. Ma tistgħux, ma nistgħux, il-Kumitat Billiġ ma nistgħux, jekk wieħed jirreferi għal 17 B, ma nistgħux ninterferjaw f'xejn. Tista' taqra l-artiklu 17 B x'jgħid, eżatt? The Commissioner appointed under Article 17a shall, whilst retaining their full autonomy and independence in the exercise of their respective functions. Ma jistax jagħmlu. M'aħniex immeroħ tant. U l-Speaker tal-pożizzjoni fir-ruling, jiġifieri qed noqgħod fuq tal-pożizzjoni tal-Speaker ukoll. Għalhekk qed nitkellem jien. Aha, ma Mr. Chairman, Mr. Chairman. Din l-email tal-14 ta' Lulju 2020 tgħid li s-sedja lanqas ma tista' tidħol fl-operat tal-uffiċjali parlamentari mwaqqfa bil-Kostituzzjoni, fosthom l-Ombudsman, peress li dawn huma karigi li jgawdu l-awtonomija u indipendenza sħiħa fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom skont il-liġi. Apparti minn hekk, huma dawn l-istess liġijiet li jipprovdu għall-mod kif l-operat tal-persuni appuntati f'dal-karigi jistgħu jiġu attakkati. Issa, hawnhekk qed jitkellem fuq is-sedja. Mhux qed jitkellem fuq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Naħseb fuq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet irridu nirreferu għall-Standing Orders. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu l-istess funzjona daqshekk li qed jagħmel is-sedja, qed tagħmel f'isem is-sedja. X'inti tgħid? Il-Parlament mhux hekk jaħdem. Le, le, imma l-istanding orders huwa l-Kumitat tal-Petizzjoni. Le, ma huwa willi, għaw il-liġi. Ma jipprekludux. Le, xi għaw il-liġi tgħidlek ċaraw tond, ma jistax jeħtlu fuq tal-President, fuq tal-Ombudsman ta' ta' ċaraw tond, ma jistax imur kontra liġi. Chairman, il-ruling tal-Speaker x'jgħid iżda? Is-sedja qas ma tidħol fl-operat meta tgħid is-sedja f'aqqas aħna m'għandna sejn. Tidħol fl-operat ta' uffiċjali parlamentari mwaffqa bil-Kostituzzjoni. M'għandniex xejn! M'għandniex xejn qed jagħmilha ċara. Fuq il-firi hu ta ruling da ta, jifieri pożizzjoni tiegħu. Jien kif nista' mmur hemm ir-ruling jifieri? Sur President, qabel ma nitla' x'irid nitkellem fil-plenarja għadhom kemm bagħtuli biex nitla'. U forsi nirtira allura u nitlob li jkun hawn sostitut jieħu posti. Irrid nagħmel din ir-rimarka. Kif kien qed jgħid anke l-Onorevoli Galdes għaliex meta talab ir-ruling tal-Ispeaker, aħna, u kif kien qed jgħid anke l-Onorevoli Joe Ellis, aħna m'aħniex qegħdin immorru ultra vires kuntrarju għad-deċiżjoni tal-Ombudsman. Kull ma qed jitlob. Le, x'se ndaħħlulu f'xejn, mhux kull deċiżjoni xejn. Kif trid immur allura ngħidu l-Ombudsman jien? M'aħniex se mmissuh l-Ombudsman. Le, biex hekk qed jitlob biex jirranġa l-Ombudsman, x'le le, mela ma fhimtx. Nistgħu aħna, le jiena qed nifhem, forsi qed nifhem xi ħaġa differenti li m'intix tifhem inti jew bil-kontra. Le, jien irid imur każ taħseb illi inti għadek qed taraħ l-ewwel darba. Mela jiena qed nipprova insib lok minn fejn il dan iċ-ċittadin li qed jitlobna nerġgħu mmorru għand il-Kummissarju tal-Edukazzjoni l-ġdid U ngħidulu, 'Hawn dawn, dan ir-rapport f'idejna. Tista' tivverifika? Onorevoli, ma nafx, jiena milli smajt sew, is-Sinjur qed jitlob investigazzjoni fuq l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Le, le, le, le, ma noħodhiex hekk, le, le, le, le, jekk, le, le, le, ħu paċenzja, jiena

u jagħmel il-Kummissarju ġdid tal-Edukazzjoni, bla preġudizzju għal dak ir-rapport li diġà sar minn ta' qablu. Illum il-ġurnata, dan il-Kummissarju ġdid tal-Edukazzjoni, fix-ħin jara l-każ ta' Ta' Novella, kif sa jġib ruħu? Jiġifieri qed jarġa' jagħmel redress tal-issue tiegħu quddiem Kummissarju tal-Edukazzjoni ġdid? Le, mingħajr ma jinvestiga l-ieħor. Mhux jinvestiga l-ieħor. Ma jiena stretto biex jinvestigaw petizzjoni jiena. Hawnhekk mhux qed nitkellmu f'investigazzjonijiet, jiena dak, b'rispett kollu, jiena hemm kollox fih, jiġifieri din reġgħet repetizzjoni ta' li kien ntqal, m'hemm xejn ġdid milli kien hemm qabel. Forsi. Nitlob li nirtira biex nitlob. Forsi biex nagħmlu sostitut. Jien segwejt ftit anke fil-passat x'kien qed jiġri. Jiena jekk nifhem sew, is-Sur Tano Vella mhux qed jitlob il-Kumitat jiddeċiedi l-Ombudsman ġabx ruħu ħażin jew tajjeb, dik mhux qed jgħidha. u dik għad naħseb aċċettata miż-żewġ naħat li ma jistax jitlobha, li qed jitlob huwa illi in vista tal-fatt kif żviluppaw l-affarijiet, dal-Kumitat jibgħat għand l-Ombudsman dan il-każ, jiġbidlu l-attenzjoni għalih, però ma qed jitolbu xejn. Issa, naturalment, l-Ombudsman Fil-ġudizzju tiegħu, issa aħna għandna x-xorti illi l-persuni li qed jifqu. Skużi, ħalli, ħalli, ħalli, ħalli nitkellem sa tara. Ħalli, ħalli, ħalli, ħalli nagħlaq, ara. Jien nista' naċċetta hawn li jagħmel petizzjoni oħra. U nara jekk tix mal-linji gwida. Ma nistax nidħol f'affarijiet oħrajn. Naċċetta l-petizzjoni jew le bħala komitat, mhux nidħol f'dawk l-affarijiet. Le, le, le, le. Ma nistax nidħol f'dawk l-affarijiet nagħmlu dawk l-affarijiet aħna. Le, u mhux qed jgħidlek, u mhux qed jgħidlek iddeċidi l-każ, laqas qed jgħidlek ġal lill-ombudsman għamel xi ħaġa, u qed jgħidlek. Żviluppaw daċ-ċirkostanzi, il-Kumitat jista', tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, No, there is mis- Onorevoli, Iqf, iqf, iqf, out of order, qegħdin out of order, iqfu, Noqogħdu qegħdin, attenti. ħodu paċenzja, out of order. Ħa nispiċċa Le, ħodu s-sentenza. paċenzja. Jekk il-persuna u min hu, jekk irid jagħmel petizzjoni oħra. Ħa ħa nispiċċa. Le, ma ħodu paċenzja, x'hawn Kumitat tal-Petizzjonijiet, mhux Kumitat biex ninvestigaw il dak u l-ieħor u biex Imma ħu paċenzja. Ħa nispiċċa sentenza. Le, le, għax jien tal-petizzjonijiet hawnhekk. Ħu paċenzja. Nerġa' ngħid, mela għandu opportunità, min irid. Ħa nispiċċa. Iressaq petizzjoni, tiġi quddiem dal-kumitat u naraw illi jekk il-kumitat jistax imexxi. Ħa nispiċċa, ħa nispiċċa s-sentenza. Għax jiena mhux qed ngħidlu għamel petizzjoni. Imma jien hekk qed ngħid għax għall-kumitat tal-petizzjonijiet hawn. Iva, imma issa dal-kumitat għandu. X'għandu? Għandu rwol li jipprova Le, il-ward tal-kumitat huma speċifiċi kif inhuma. Iva. Bir-rispett kollu. Ma jfissirx li ma tagħmel xejn. Mela allura jien, ħa biex nagħlaq, għax inutli noqogħdu nduru mal-lewż għax din ilha sejra ma nafx kemm. U jien m'għandi xejn kontra, imma jekk timxi mar-regolamenti. Mela, allura hi. Imma Onorevoli Mizzi, jien spjegali, jekk inti, jekk dal-kumitat jiddeċiedi li jibgħat lil l-uffiċċju tal-Ombudsman u jgħidlu għandi dal-każ ara x'tista' tagħmel biss, ma jgħidlux iddeċiedi Le, inti. petizzjoni jibgħatlu Iva, il-Kumitat, imma mela. l-għoti ttiġi petizzjoni, il-petizzjoni li hemm waħda hija ċara u tonda ma nistgħux ħabba hija sub judice. Imma mhux ta' fuq dak qed titkellem. Mela l-oħra trid tiġi petizzjoni jekk niġu f'da. Illi ma tistax tkun kontra l-liġi u ma tistax tkun kontra d-deċiżjoni tiegħi. Imma inti donnok qed tgħidlu, inti donnok qed tgħidlu, agħmilli petizzjoni oħra. Le, jien qed ngħid jekk hemm ikun hemm petizzjoni oħra illi tkun util. Iva, imma mbagħad Imma din kien tkun hemm. Imma mbagħad inti qed tgħidlu fl-istess ħin illi donnok qed tgħidlu jekk tgħidli petizzjoni biex dal-każ jerġa' jmur quddiem l-Ombudsman jien mista' naċċettah ħielek. Issa hawn forsi. Le, le, le, mhux hekk, jien qed ngħid, imma jien irid nimxi mal-liġi. Iva. Hekk qed ngħid. Da, int, inti, mhux hekk, naħseb hekk int tagħmel. Iva, u naqbel miegħek jiena, jiena ma nieħux gost jekk tinkisser il-liġi. Li qed ngħid jiena huwa, imma, biex, biex, biex niggwidawh korrettement, mhux biex jiġi jagħmel petizzjoni oħra mbagħad terġgħu nispiċċaw f'xi, f'xi. Le, le, le, sakemm tkun ma, ma hemmx kont kontra l-liġi ma hemm xejn. Ora, issa, illi le, issa, inti kkwotajt u għedt illi l-Ombudsman huwa awtonomu. jaġixxi b'mod awtonomu. Ġifieri ma jindaħallu ħadd. Dik hija d-deċiżjoni tal-Ispeaker mhux jien. Jiġifieri wkoll jiġifieri naqbel hekk qed noqgħod. Naqbel mhux qed ngħidlek li hekk hu, hekk hu, mhux qed ngħidlek li mhux hekk hu. Però ma jfissirx l-ewwel nett l-Ombudsman hu uffiċjal tal-Parlament. Iva, iva. Naqblu, ġifieri hu jirrispondi wkoll il-Parlament. U żgur jiġi fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, anke. Ma tistax tgħidlu ċertu affarijiet. Le ma tistax tgħidlu, tista' tista' però tikkummenta dwar dak li qed jagħmel hu. Ma jagħmel hu. Mhux kollox jista' jkun. Ma tistax iġġagħlu jagħmel xi ħaġa. Allura li qisu qed nifhem jiena huwa li s-Sur Vella jixtieq juża l-fatt li aħna dal-Kumitat tal-Parlament u hemm l-Ombudsman li huwa uffiċjal tal-Parlament fejn aħna nibagħtu dal-każ quddiemu ħalli hu jikkunsidrah. Dak biss. Wara, la ngħidu Aquilina. Hemm differenza bejn dak li qed tgħid int. Hemm differenza bejn dak li qed tgħid int. Ħa nagħlaq. Le jien hekk qed nifhem. Il-kummenti li jitqalu hawnhekk huma totalment differenti għax. Jien mhux każi nibgħat hawn petizzjonijiet il-kumitat. Mela ħu paċenzja nerġa' ntenni u naħseb illi tifhimni u tifhimni. Jekk ikolli petizzjoni jien niġi quddiem il-kumitat. Ħalli mmexxi. Wara l-petizzjoni li kien hemm hija ħabba sub judice ma Dik orrajt, dik orrajt. Mela allura m'hemmx petizzjoni oħra. Iva, mela. Imma biex niggwidaw irridu aħna. Iva, imma jiena issa qedtu jien petizzjoni skont il-liġi mal-liġi u mar-regolamenti. Petizzjoni. Jiena mhux se nirrifjuthom ovvjament ġew. Petizzjoni waħda kellna jew tnejn? Waħda. Imma dikha kienet. Imma dik kienet mhux kif suppost, il-proċeduri l-affarijiet, b'rispett kollu. Sur President. Tidħol dak l-affarijiet jien, imma dikha mhux fi żmieni mhux sa mhux sod tidħol. Sur President, so jekk tista' tippermettu li sekonda, sekonda. Dan huwa kumitat li jipprova jagħti drittijiet iċ-ċittadin u jirrispetta liġijiet fl-istess ħin. Issa, jiena perswas illi birrida tajba taż-żewġ naħat li hawn fuq din il-mejda li m'għandix dubju minnha f'dal-każ, nistgħu naslu għal qbil mingħajr ma niksu l-ebda liġi illi imma imma sekonda sekonda x'inhija d-diffikultà illi illi illi le ippermettili sekonda. Regolamenti u parametri maqbulin bejn iż-żewġ naħat. Iva iva. U jien fuq dawk ikolli nimxi. M'aħniex qegħdin niksruhom, aħna kull m'qegħdin ngħidu, aħna kull m'qegħdin ngħidu nibagħtu korrispondenza, Onorevoli Galdes, nibagħtu din il-korrispondenza fit-talba tiegħu tas-Sur Tanovella. għall-konsiderazzjoni tal-Ombudsman, fejn għandek Kummissarju, aħna, aħna, aħna, aħna m'aħniex ngħidu ħa ninvestigaw lill-Ombudsman, ħa nagħmluha ċara. Aħna kull ma qed ngħidu waslitilna l-Parlament għax dan l-unika organu li jista' jikkomunika ma' l-Ombudsman, waslidilna din din l-ittra ta' ta' dak li seta' sar. Tista' tikkunsidra dan li ntqal? Ma naħsibx li, Sur Kalus, tista' titkellem għal għal persuna. Il-persuna qed jiddeċiedi xi jrid jagħmel. Ħu paċenzja, jiena għad-Chairman hawnhekk. Mhux dak kien l-ispirtu tagħha. Jiena għad-Chairman hawn. Jiena qed nimxi mal-regolamenti li hemm. Jiena qed nagħti opportunità li jekk xi ħadd irid jagħmel petizzjoni għandu opportunità jagħmel petizzjoni oħra fejn iħoss illi l-affarijiet ma mxewx u jimxi mal-parametri tiegħu. U mmexxu. Naħseb illi m'għandix xi nżid iktar. Mister Chairman, Mister Chairman, ehm, jiena naħseb hekk ħassir petizzjoni ġdida, ovvjament. Ħadd ma jista' jżomm lil ħadd milli jagħmel petizzjoni ġdida. Biss, bir-rispett lejn kulħadd, jekk tara s-17B tal-Ombudsman Act, ehm, il-parti li kwotajt int tirreferi għal kummissarji. Imbagħad l-istess artiklu jkompli jgħid The Ombudsman shall not review any final report submitted by a Commissioner, except in cases where the Ombudsman feels that there are points of law or principles of equity or natural justice involved, u, u, u, jiġifieri, l-Ombudsman stess, l-Ombudsman stess jista' jirrevedi r-rapport tal-Kummissarju. Issa, ippermetti li sekonda, aħna m'aħniex qegħdin ngħidu li nindaħlulu. Aħna, aħna li nistgħu nagħmlu huwa li niġbdu l-attenzjoni tal-Ombudsman u ngħidulu isma', in vista tal-lamenti li tas-Sur Vella, hemm lok fejn ir-rapport tal-Kummissarju jiġi revedut skont kif tippermetti l-liġi. Ma nistax kont niddaħal hekk. Le, kif ma tistax? Jista' jagħmilha l-Ombudsman? Issa, jiena jagħmilha l-Ombudsman suwa skont hekk. B'rispett kollu ngħidlu jeżerċita funzjoni. Jiġifieri aħna. Il-korrispondenza tal-Ispeaker. Rajta? Iva, rajta. Mela xtejt li xejt li xtejt. Għedin nitkellmu. Għax jina għed li jom. Għedin nitkellmu fuq żewġ affarijiet differenti. Aħna maħniex għedin nordnaw l-ombudsman jagħmel xi ħaġa. Aħna għedin ngħidulu, isma, aħna ġejna konjizzjoni tal-lamentela tal-ilmenti tas-survella. Għandek dal-poteri. Issa, inti għandek dal-poter li tirrevedi il rapport finali li għamel il-kummissarju fl-uffiċċju tiegħek Fejn hemm kwistjoni ta' liġi jew ta' ekwità jew ta' ġustizzja naturali, issa f'idejk, m'aħniex qegħdin nindaħlulu fl-awtonomija tiegħu. Għax inkella, għax inkella, jekk ħa jagħmel petizzjoni ġdida, jekk ħa jagħmel petizzjoni ġdida s-Sur Vella, l-istess issue ħa tinqala'. Skużi, mela, mela inti qed tgħid li hemm issue li ma nistgħux immexxu allura għax hawn kumitat tal-petizzjoni, le? Anzi, anzi. Ħa nkellmek. Ħa nkellmek. Ara, ħa ngħidlek, nerġa' ngħid, mela l-petizzjoni li kien hemm hija ħabba sub judice ma tistax timxi. Mela, jekk hemm xi ħaġa oħra li mhux fuq sub judice l-parti l-oħra, jitlob jagħmel petizzjoni. All right, u l-petizzjoni mbagħad irressquha fejn ressquha. Imma trid tkun, nerġa' ngħid, bil-petizzjoni trid tibdew mhux korrispondenti. Ma jgħidtikx illi noqogħdu nagħmlu l-affarijiet aħna hawnhekk. Hawn petizzjoni, mbagħad mill-petizzjoni mmexxu l-affarijiet. Imma jekk issir petizzjoni oħra, Mhux qed jgħidlek hekk, ta? Jiena fimtu, li mhux qed jgħid hekk hu, ta? Imma bilfors hekk qed jagħmel. Le, le, le. Le ma jistax immexxi mingħajr petizzjoni. Għax l-oħra li bagħat il-petizzjoni l-ewwel waħda li kien hemm dik fuq subjudice. Il-kwistjoni hi x'qed jitolbok bil-petizzjoni. Issa hu għamel proċedura differenti mill-petizzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar x'qed jitolbok? Mhux qed jitolbok tiddeċiedi l-każ. Dak mhux qed jitolbu li, lanqas qed jitolbok tidħol fil-każ tal-qorti, qed jitolbok illi hemm skont il-liġi tal-Ombudsman dil-funzjoni u dis-setgħa tal-Ombudsman li jista' jeżerċita. U qed jitlob lill-Bord, lil dal-Kumitat, illi l-Kumitat jgħid lill-Ombudsman, isma', Mhux ir-rwol tiegħu l-Kumitat. Il-Kumitat jekk hemm petizzjoni, u mbagħad ħalli jibgħatha lill-Ombudsman jekk tkun fil-parametri li Dik qed jitolbok hu, dik qed jitolbok. Mhux jitolbni jibgħat, imma l-proċedura kif tagħmilha? Bil-petizzjoni għamilha. Iva, ma onorevoli. Mhux hekk qed ngħid jien. Aħna għandna rwol ukoll illi niggwidaw il dak li jkun. Iva, jien qed niggwidah. Mhux naħseb li diġà nitkellem. Jekk hemm xi ħaġa oħra jagħmel petizzjoni fil-linji gwida. Jibgħatha, jien mhux qed ngħid illi ma jaċċettawx l-ebda waħda li jibgħat. Le, mhux hekk. Mela, idonnu. Ċaraw tonda. Jiġifieri donnu hawn qbil. L-ewwel waħda ma tista' mhux hawn qbil. Id-drittijiet dawk li ħalli bil dritt. Qed naqblu li dak id-dritt huwa. Id-dritt huwa jekk qed jagħmel petizzjoni imma trid tkun Ma tmorx kontra l-liġi, u ma tmorx kontra. Imma inti qed tgħid li jekk jagħmel petizzjoni biex l-Ombudsman. Le, mhux qed ngħid, jien qed ngħid, ma tridx tkun, mhux, x'int mhux irid tgħid li verità li ma tridx kontra l-liġi, u ma, jien mhux qed ngħid għax ma nafx se tkun, u ma, ma tkunx dawk li trid li tagħmel. Kien issa kien hemm li batnilu u għednilu isma' din trid tirranġa kemm ma tridx taċċetta, mela ma jgħidux hemm fejn, imbagħad imbagħad jaraw. Għax jiena jiena għadni ġdid fuq dal-kumitat. Dil-petizzjoni tas-survella li ma waħda kienet, għax hija differenti mill-petizzjoni li hemm kontra l-Università. Appuntu. Issa, issa, jiena ħadkellem saw. Għax dik hemm il-kumitati li kun ħadet deċiżjoni ta' fuq din

Kien hemm referenza għall-Ispeaker, jien ma kontx hawn qabel, imma kemm għedt referenza għall-Ispeaker. Imma fuq dik, dika issa qed tgħid xejn, jien qed ngħid, isma'. Jekk trid issir petizzjoni, jiena ssir petizzjoni kif għandha ssir. Fuq l-ewwel waħda dik hija ċara dik hija l-affarijiet. Fuq l-oħra, Però, però biex niftehmu, inti qed taċċertana jekk issir petizzjoni oħra, ħa jiltaqa' l-kumitat u ħa jiddiskuti dik il-petizzjoni. Le, le, jekk jiena tmur kontra regolamenti, jien l-ewwel bħala ċemmen ngħidlek kontra regolamenti. Ħa nitkellem ċar. Imma ġiba hawn u tgħid li kontra regolamenti. Mhux mhux mhux taqbad irid faħrek ngħidlek ispaġek, ngħid x'inhu ma raġunijiet. Nafek, nafek. U tkun deċiżjoni tal-kumitat. Iva, ma jekk bħala chairman sa ma ċċettahiex. Ma qabel jekk tkun kontra regolamenti. Erba' ħa ġġibha u xorta waħda. Ma trid iġġibha diskussjoni. Ngħid illi isma' din hekk hekk hekk u hekk. U tiggwida lill-kumitat fejn għandna mmorru mbagħad. Eh? U tiggwida lill-kumitat fejn qed immorru mbagħad. Isma', jien mhux qed jien mhux qed jien qed qed nitkellem fuq l-affarijiet li għandi quddiem mhux fuq il-każ speċifiku as such. Ma tantx noqgħod nidħol fil-każi speċifiċi, imma fuq l-affarijiet. Fil-qasir? Mela, inti qed tgħidilna biex nagħmlu petizzjoni ġdida. Mhux qed ngħidilkom, jien qed ngħid illi jekk irid jagħmel petizzjoni oħra ġdida, u rajt fejn jinkludu l-affarijiet li qed jgħidu li huma ġodda, jien m'għandix problema, basta tkun il-bażi tal-petizzjoni li qed nagħmlu hija m'għandhiex taqsam kompletament ma' affarijiet li huma sub judice u huma fis-sens huma fis-sens kif interpreta l-kollega Dottor Joe Ellis, l-Onorevoli Joe Ellis, illi qed nitolbu qed nitolbu lil lill-Ombudsman biex jissindika fid-deċiżjoni li ħa Kummissarju. Dik hemm risposta mill-Ispeaker u daħaq fuqha, jifieri dik ma ġietx aċċettata. Issa jekk għamlu qed ngħidlek jien, mela dik mhux jien, dik ma ġietx aċċettata. Jiena ħa ngħidlek xi ħaġa oħra, Mister Chairman. Ħobb paċenzja. Il-Public Service Commission ukoll ma tistax tiġi investigata mill-Qorti skont il-liġi, skont il-Kostituzzjoni, imma safrattant il-qrati wkoll

Jien m'għandix dib, m'għandix Jiena- m'għandix għal xiex jiena waqqaf jew xi ħaġa, m'għandix Jiena xi jiena ambizzjoni. m'iniex nara li l-petizzjoni tagħna tmur kontra l-liġi, anzi Mela, hekk- mela, hija ma- ma- insintonija ma mhux tara- mal-Artiklu 17 B. Skużi, jiena għandi jaħasla kollox hawnhekk li diġà ġiet hekk, issa hekk qiegħda. Issa jekk għandek dik l-opportunità, daqshekk, Le, okej? le, l-opportunità jiena nżommha biex fuq Eh, ti korra, ma diġ diffikulta. Għax jista' jkun aċċettabli għal ġiex parti. Le, le, għax hemm biċċa wieħed biex jifri jekk taqblu biex ma jaħsbux li qed nipprova illi jien għamel xi sarej ma' xi ħadd. Jiena hekk ma nkunu ma morna kontra l-ebda standing orders kif se jitkellem. Ma għamonna l-ebda ftehim li kienu kien hemm bejn żewġ naħat tal-Kamra u ma tmur kontra liġi. Illi naqbdu id-diskors kollu li tqal hawnhekk u nibgħatuh lill-Ombudsman. Hekk tkun illi aħna. Hekk qed jitlob ta. Hekk qed jitlob u qed jitolbok li. Le, ma jitlob kont illi li nibgħat id-diskors kollu mod illi ma rid noqgħod nikbu dawn l-affarijiet kienet

Mhux problema, jaħseb mhux qed tipprova jistakraw xi ħaġa. Jiena tittipuni li jrid nimxi ma' regolamenti u ma' dawk l-affarijiet. U ma nistax imur kontrihom. Qed naqblu, qed naqblu mela li ħan nimxu nipproċedu. Imma dik ma kullet se tebda proċedura li naqbad għax dak pubbliku li naqbad tibgħat id-diskors taw u naqbad di ma mmur kontra l-ebda proċedura. U ma ksib tebda prassi. Bat jiddeċidi hu, Imma mhux niġġalu

Ma ndurx magħha. Jekk hemm roundabout, indur magħha. U għad għatta tixti dawk il-qorti, jekk? Eh? Tiddur il-kontra jtella dawk il-qorti. Jekk għatta eċitazzjoni. Ok. All right. Nirringrazzjakom. Ok. Nirringrazzjakom, thank you. Mela baqa xi ħaġa oħra? Ejja, issa, un bat eh, naraw meta se tkun is-seduta li jmiss, un bat nafża aktar id-data, ok, ġonajna. Ok?